Merħba għal Malti Kulturali, Xjenza u Teknoloġija, programm imħejji mill-istudenti tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Illum se niffukaw fuq il-bidja vertikali u minn hemm ħa ngħaddu għal filmat qasir u mbagħad niltaqgħu mal-mistieden tagħna. Ibqgħu magħna.
Is-settur agrikolu f'pajjiżna qiegħed jikber iżjed ma jgħaddu s-snin. Ix-xogħol tal-bdiewa minn dejjem kien diffiċli għaliex jeħtieġ xogħol manwali. Illum il-ġurnata dan ix-xogħol jista' jiġi evitat bis-saħħa tal-vertical farming. Ħafna mill-prodotti li jikbru bil-vertical farming huma prodotti li għandhom eruq baxxi. L-ilma f'dan il-proċess ikun għaddej minn ġewwa trays. Il-pjanta fil-proċess tal-vertical farming tkun qed tiflowtja fuq l-ilma għar-raġuni li din tuża l-ilma minflok ħamrija. Il-vertical farming beda jeżisti madwar 15-il sena ilu u qed isir iżjed popolari. Iżda dan il-proċess ta' vertical farming għandu l-isfidi tiegħu wkoll. Dan għaliex peress li juża t-teknoloġija din tista' tmur ħażin ukoll. Il-prezz tal-vertical farming jiddependi kemm se tagħmel użu minn din it-teknoloġija. Peress li l-vertical farming ma jużax bex, jagħmel ħxejjex iżjed tajbin għas-saħħa tal-bniedem u jkun iżjed frisk. B'hekk, ix-xogħol tal-bdiewa qed isir iżjed faċli bil-proċess ta' vertical farming.
Merħba lura fl-istudio magħna għandna lil Melkim eh, għandna lil Melkim Borċ u bekk issa ħanitkellmu ftit iktar fuq il-bidja vertikali. Eh, kollox sew Melkim l-ewwel ħaġa. Alright, mhux ħażin jiena.
Dak laqwa.
Fil-futur, il-vertical farming kif jista' jbiddel il-produzzjoni tal-ikel? Eh, jista' jbiddel il-produzzjoni tal-ikel fuq numru ta' kwistjonijiet. L-ewwel ħaġa, il-vertical farming bħalma jgħid ismu juża l-ispazju vertikali. Jiġifieri f'pajjiżi bħal tagħna li għandna nuqqas ta' spazju, nuqqas ta' art, li qegħdin nużaw l-ispazju vertikali qed iżid l-ispazji fejn aħna nkabbru l-ikel tagħna. Jiġifieri minn area, minflok nieħdu, ngħidulu wiċċ wieħed, qed nieħdu uċuħ differenti li qed jikbru fuq xulxin. Jiġifieri ħa nkunu nistgħu nintensifikaw il-produzzjoni tal-ikel mill-istess, mill-art mill-art li għandna. Apparti minn hekk, il-vertical farming jagħmel użu ħafna iktar effiċjenti tar-riżorsi bħall-ilma u bħall-fertilizers. L-ilma u l-fertilizers huma essenzjali ħafna biex inkabbru l-uċuħ tagħna, biex inkabbru l-ikel tagħna. Minħabba li l-vertical farming ġeneralment juża sistema magħluqa, jiġifieri li l-ilma u l-fertilizer li qegħdin jużaw il-pjanti tkun tista' jekk ma jużawhomx tilqagħhom u terġa' tirriċikluhom u terġa' tużhom, allura qegħdin nagħmlu użu iktar effiċjenti u qegħdin naħlu inqas riżorsi biex inkabbru l-ikel tagħna. U għal dan il-għan allura il-produzzjoni tal-ikel fid-dinja tista' ssir b'inqas ħela u b'effiċjenza aħjar tar-riżorsi li nużaw. Interessanti ħafna.
U nixtieq insaqsik, kemm ilha teżisti din il-ħaġa tal-vertical farming hawn Malta? Għax jien normalment jiġifieri nisma' bil, sistemi konvenzjonali li kabru fil-ħamrija. Eżatt, eżatt. Le, ila teżisti mhux ħafna, ġifieri jiena nikkalkula bi 15 u 20 sena ilu, bdew jiġu introdotti l-ewwel sistemi ta' sistemi vertikali f'Malta. Issa sistemi hemm diversi. Hemm li rajna fil-filmat hija sistema waħda minn numru ta' sistemi ta' vertical farming, ta' tgħabbid vertikali li jeżistu. Jiġifieri bil-mod il-mod il-produtturi, il-bdiewa, bdew jaraw anke dawn sistemi li jintużaw barra minn Malta, bdew jitkellmu anke ma' kollegi tagħhom barranin u allura bdew jespermentaw u mbagħad bil-mod il-mod jużaw dawn is-sistemi fil-farms tagħhom. Interessanti.
Lallo, jiġifieri pjuttost riċenti wara kollox issa. Hekk hu, hija riċenti, hija xi ħaġa li qabel qisu bħalma tajjeb inti ġeneralment il-produzzjoni tal-ikel f'Malta aħna nassoċjawha mal-għelieqi, tkabbir fil-ħamrija, għax dik hija l-iktar sistema komuni li naraw madwarna. Però hawn sistemi differenti, hija xi ħaġa, hija xi ħaġa li anke n-nies forsi raw fuq l-internet, fuq il-YouTube, forsi ġġeneraw sistemi differenti, dawn huma sistemi li jeżistu u li għandna magħna. Tajjeb, jiġifieri tajjeb li wieħed jirrealizza li l-biedja, il-produzzjoni tal-ikel mhijiex xi ħaġa ta' l-imgħasqa u imma hemm teknoloġiji sħaħ u hemm xjenza kbira warajhom li tajjeb li n-nies japprezzaw. U kieku konna nikkumparaw, jiġifieri l-mod konvenzjonali ta' kif il-bdiewa jagħmlu l-affarijiet bħas-soltu, jiġifieri mingħajr il-vertical farming, kif tikkumpara bħala prezz? Jiġifieri kieku bdiewa żgħar kellhom jippruvaw il-vertical farming, mhm. x'hemm differenza bejniethom? Il-prezz, jiġifieri il-prezz li produttur irid jonfoq biex jarma sistema, hija sistema li għandek bżonn il-flus biex tarma, jiġifieri biex tibni s-serra, biex tixtri l-equipment, eċċetera, għandek bżonn jgħidulu investiment kapitali inizjali li jkun wieħed mhux eżaġerat imma mhux żgħir lanqas, tajjeb? Alright. Jiġifieri, u mbagħad ovvjament int għandek bżonn il-flus biex tmantniha, għandek bżonn il-flus tal-pompi tal-ilma, għandek bżonn il-flus biex inti biex inti tixxi fertilizers biex tħallat mal-ilma biex il-pjanti jkollhom in-nutrijenti li għandhom bżonn biex jikbru. Nimmaġina l-ispazju wkoll.
Għandek bżonn l-ispazju, hekk hu. Jiġifieri, jiġifieri jekk inti tqis kollox mhijiex sistema irħisa biex tħaddem, imma mbagħad ittik ir-riżultati għax inti qed ittik prodott fi kwantitajiet ikbar, bħalma għadna x'qed nużaw l-ispazju vertikali, u l-kwalità hija tajba ħafna wkoll. U allura, u allura inti tista' tbigħ il-prodott tiegħek bi prezzijiet daqsxejn ogħla li jikkumpensaw għall-ispejjeż li tkun għamilt. U dik kif bdiet tal-vertical farming? Għax aħna fis-sens għala morna minn mill-mod konvenzjonali għall-mod tal-vertical farming? Nimmaġina l-ispazju għandha x'taqsam ma' spazju. Malta ġeneralment l-ispazju bħalma rajna anke fil-filmat Jiġifieri il-pjanti ma jikbrux ġol-ħamrija u allura jekk inti jkollok ħamrija tkun marida, ikollok ċertu insetti u ċertu affarijiet li jagħmlu ħsara lill-pjanti li qed jgħixu fil-ħamrija, il-produttur jgħid ejja nippruvaw nevitaw li nużaw il-ħamrija għax l-affarijiet li hemm jikbru fil-ħamrija qed joqtlulna l-pjanti tagħna. U dik ukoll hija waħda mir-raġunijiet għalfejn il-produtturi jibdew jikkunsidraw li jużaw il-bidja vertikali. Hemm ukoll, bħal ma għadna fil-bidu, il-fatt li qed nużaw l-ilma b'mod iktar effiċjenti. U Malta, bħal ma nafu, huwa pajjiż xott, m'għandniex ħafna ilma, u allura li produttur qed ikun kapaċi juża ħafna inqas ilma biex ikabbar il-prodott tiegħu, dik ukoll hija xi ħaġa pożittiva u hija inizjattiv biex ikun jista' ikabbar il-prodott tiegħu b'mod iktar effiċjenti. Issa semmejna qishom il-mogħdijiet, as in, mhux il-mogħdijiet, ir-raġunijiet għala l-vertical farming huwa ħaġa tajjeb. Għandu xi limitazzjonijiet? Għandu limitazzjonijiet bħal f'kollox fil-ħajja. L-ewwel limitazzjoni hija d-dipendenza kbira li hemm fuq l-enerġija, jiġifieri inti dejjem għandek il-pompi għaddejjin u allura għandek użu ta' enerġija mhux żgħira, li jfisser li ovvjament hemm l-ispejjeż tal-enerġija, hemm ir-riskju li jekk jinqata' d-dawl u ma jkollokx generator tispiċċa mingħajr ilma u allura l-pjanti jmutu. Hemm ukoll, hemm ukoll riskju ieħor, mhux riskju, Malta fis-sajf tagħmel ħafna sħana. Ġo serra jkun hemm iktar sħana u peress li l-pjanti qegħdin jgħixu f'kuntatt viċin ħafna tal-ilma, l-ilma jsir misħun u joqtol ħafna pjanti. Jiġifieri fis-sajf meta jkun hemm temperaturi għoljin, meta t-temperaturi tas-serer ikunu, ta' ġo s-serer ikunu għoljin ħafna, hemm kważi trid twaqqaf il-produzzjoni għax tant kemm l-ilma jkun jaħraq li kważi ma jikber xejn. l-allu. Ġifieri dik hija limitazzjoni maġġuri fil-produzzjoni tal-biedja vertikali. All right.
Interessanti għax u mbagħad meta tiġi biex tikkumparhom bħala liema hu l-aħjar, hemm wieħed aħjar jew forsi wieħed tużaha l-ħaġa wieħed isaħħar ħaġa oħra. Il-prodott? Bħala, le, bħala mod ta' kif. Ta' kif tkabbar.
Hemm affarijiet tajbin u ħżiena fiż-żewġ sistemi. Jiġifieri bħal madna, sistema konvenzjonali hija iktar awtonoma, ġifieri tista' timxi iktar wieħedha. Is-sistema tal-bidja vertikali għandek bżonn toqgħod iktar magħha u jistgħu jinqalgħu affarijiet ħżiena. Imma fl-istess ħin il-bidja vertikali bħal madna fil-bidu għandha numru ta' vantaġġi tagħha, l-użu iktar effiċjenti tar-riżorsi, nistgħu nużaw l-ispazju vertikali, affarijiet li ma tistax tagħmel wisq fil-biedja konvenzjonali. Jiġifieri, apparti minn hekk, it-tip ta' prodotti li tista' tkabbar fil-biedja vertikali huma limitati ħafna. Jiġifieri, bħalma rajna, dawk il-kanali li jikbru fihom il-prodotti huma kanali baxxi u allura ma tistax tkabbar affarijiet li għandhom għeruq kbar. Għax ma jqogħdux ġo dawn il-kanali. Allura ma tistax tkabbar is-siġra tal-ħawħ, pereżempju, ma tistax tkabbar il-patata, tifhem? Imma affarijiet bħall-ħass, bħall-herbs, eċċetera jikbru tajjeb. Jiġifieri hemm ammont limitat ta' prodotti li jistgħu jikbru f'sistemi ta' biedja vertikali. U nimmaġina li l-post jagħmel differenza kbira. Pereżempju, jien aħna bħala familja wkoll għandna għandna għalqa u jgħidu pereżempju darba kont qed nitkellem ma' meteoroloġist u qalilna li l-ħamrija tagħna hija ħamrija ta' dak it-tip u tista' tagħmilha biex tkabbar hekk hekk u hekk u dawk jikbru vera sew. Il-vertical farming taħdem b'mod relatat u fejn ġieli rajnieh? Eħe, le, fil-verità dak huwa wieħed ieħor mill-vantaġġi tal-vertical farming li ma jiddependix mit-tip ta' ħamrija li għandek bħalma tajjeb inti hemm ħamriji differenti li huma tajbin għal affarijiet differenti u allura jekk għandek ħamrija mod u inti trid forsi which crop li ma jikbirx tajjeb f'dik il-ħamrija ma tistax tkabbru jew inkella tkabbru b'mod limitat ħafna. Fil-hydroponics peress li, jiġifieri fil-bidja vertikali, peress li ma jiddependix mill-ħamrija u tkabbar barra l-ħamrija, m'għandekx dik il-limitazzjoni li għandek li għandek ħamrija mhux tajba għal dak il-prodott, tajjeb? Ġifieri nistgħu nistgħu nużawh kullimkien, nistgħu wkoll u hemm hemm pajjiżi differenti li jużawh ġewwa. Ġifieri jekk inti jkollok dawl artifiċjali li huwa tajjeb għall-pjanti, m'hemm xejn li jżommok li inti tuża sistema vertikali ġewwa, ġo maħżen, ġo garaxx, xi mkien, tajjeb, tuża tuża d-dawl artifiċjali għax ovvjament il-pjanti għandhom bżonn id-dawl biex jikbru, u tista' tista' tkabbar tista' tkabbar il-prodotti hemmhekk. Jiġifieri mhux talli li mhijiex dipendenti fuq il-post bħalma għedt inti, imma tista' tikber tużaha kemm ġewwa u anke barra. Eżatt, eżatt.
Forsi b'mod konċiż għax il-ħin tar qisu ma naf x'hiex. Hawn Malta fil-futur, xi nistgħu nistennew mill-vertical farming? Eħe, jien naħseb li speċjalment bdiewa żgħażagħ, produtturi żgħażagħ li għandhom iktar forsi espożizzjoni għal forsi jitkellmu iktar ma' kollegi oħrajn barranin, jużaw il-YouTube iktar, ifittxu iktar fuq l-internet u forsi huma iktar żgħażagħ u allura huma kapaċi jieħdu iktar riskji, naħseb li ħa jkunu iktar interessati u mħajra li jużaw sistemi bħal dawn. Jiġifieri jiena naħseb li l-ammont ta' sistemi ta' biedja vertikali li għandna f'Malta probabbli ħa jiżdied. Jalla jiżdied għax għandna l-vantaġġi li semmejna matul din l-intervista u jalla jkun hemm apprezzament iktar tal-konsumatur fuq dawn is-sistemi, isaqsu iktar biex ikun hemm biex ikun hawn prodotti li jiġu minn dawn is-sistemi għax huma jafu li jekk jużaw jixtru prodotti li ġejjin minn dawn is-sistemi hemm benefiċċji ambjentali kbar li semmejna fuq l-ilma u fuq il-fertilizer li jagħmel kuraġġ lill-produttur jibqa' jinvesti f'dawn is-sistemi. Jiġifieri jekk ikun hemm id-domanda tal-konsumatur għall-prodotti ġejjin minn dawn is-sistemi, ikun hawn iktar produtturi li jarmaw dawn is-sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu din id-domanda. U allura naħseb li b'mod konċiż bħalma tajjeb inti, naħseb li l-futur huwa sabiħ għall-biedja vertikali. Grazzi ħafna American Borg. Grazzi lilek.
Aħna sfortunatament tarilna l-ħin U nixtieq nagħlaq u ngħidilkom li tistgħu terġgħu taraw dan il-programm u fost programmi oħra fuq il-YouTube tal-MCAST, MCAST ICA Media, u aħna ma fadlilna xejn iktar x'ngħidulkom apparti ciao u narawkom.